Għar-rokna li jmiss, stidinna lill-kittieba Jacqueline Mizzi, magħrufa għal diversi rumanzi, fosthom Esperjenza Unika u Noti Blu. Mizzi laqgħet l-istedina tagħna u qasmet magħna xi riflessjonijiet dwar il-kitba kreattiva.
L-ewwel żewġ rumanzi, l-ewwel wieħed li ktibt kien Esperjenz Unika Love. U sena wara ħareġ Esperjenz Unika Sabrina li jkompli miegħu fejn naraw l-ġġara mill-karattri sena wara. Din is-sena ħareġ Noti Blu. Il-kotba kollha jittrattaw temi reali, realistiċi ta' adoloxxenzjali, fejn il-protagonisti huma kollha adoloxxenti, u fil-kotba nesplora il-temi differenti bħal ngħidu aħna sitwazzjonijiet familjari differenti, iżda wkoll l-esperjenza ta' kull ta' kull wieħed u waħda mill-protagonisti tiegħi fejn għandek Żgħażagħ b'esperjenzi differenti, b'bagalji ta' esperjenzi personali li jvarjaw minn xulxin, iżda hemm xi ħaġa komuni bejniethom, l-emozzjonijiet turbulenti li kull wieħed u waħda minna għadda fl-adoloxxenza. Il-Malti ovvjament hija l-lingwa li bih ktibt ir-rumanzi, allura ovvjament fejn tidħol anke l-proċess tal-kitba, ċert editjar, ċerta teknika, Inħoss li għeni ħafna. Biss però l-esperjenza tal-PSD għenet minn aspett differenti, mill-aspett psikoloġiku li jittrattaw it-temi fir-rumanz. Ngħidu aħna il-fatt li jiena naħdem mal-adoloxxenti u ħafna minnhom jaqsmu anke miegħi esperjenzi li jkunu għaddejjin minnhom. Ovvjament, Fl-istejjer kulħadd huwa vvintat, il-karattri huma fittizji imma bbażati fuq realtà vera. U l-fatt li jiena kontinwament ngħallem u naħdem mal-adoloxxenti nibqa' aġġornata mar-realtà tagħhom u anke tal-lingwaġġ li huma jużaw għaliex jekk inti tikteb għal ġeneru U għal ġenerazzjoni partikolari, il-kitba tirrifletti dan ukoll. Minkejja li ovvjament l-istorja tiġi miktuba fuq il-kompjuter u t-tajpjata, jiena persuna li l-karta u l-pinna inħobbhom wisq għax inħoss li għandi xi ħaġa tanġibli, ġifri anke speċjalment meta nkun qed nippjana dejjem inkun edha Nikteb fuq karti, ġieli jkolli ċerta pjanijiet fuq il-kompjuter jew anke kapitli xorta nipprintihom u nerġa' ndurhom f'idejja biex neditja. Il-proċess huwa wieħed li mhux li tibda u tispiċċa, imma xi drabi tibda, terġa' tmur lura xi għall-passi, terġa' tibda kapitlu mill-bidu. Huwa proċess intriganti u eċċitanti u sodisfaċenti wkoll. għaliex minkejja li kolli l-qafas u idea ta' fejn ovvjament ħat wassalni l-istorja, xi drabi jienu nikteb il-kapitli jispirawni b'ideja ġodda u nerġa' nbiddel ċerta pjanijiet. Ġifri jiena u nikteb kultant kważi kważi nħossni qisni qarrejja li qed nara x'qed jiġri għall-ewwel darba. It-tlieta 15 t'Ottubru 2019. Kienu mdawrin fuq mejda fil-canteen, ilkoll jikkonċentraw fuq l-ikel li kienu qed jibilgħu qabel ma ddoqq il-qanpiena tal-break il-qasir. Il-laħwa Kane x'intiena jaqmen! qal Andy. Ara l-ieħor! Jien ten l-ikel tiegħi jew? wieġeb Kane hekk kif tefa' marfa ross oħra ġo ħalqu mingħajr wisq kas tal-kumment ta' Andy. Ir-riħa tal-bżar aħdar qawwija wisq jaqq! U r-riħa tiegħu vera nxomma tinten! kompla jinġibed lura u jqarras wiċċu Andy. Ii kemm għandek qżież qed ngħid! wieġbu Kane. M'intix qed tippretendi li nqum u nitlaq minn ħdejk hux? Fuq kollox intom ġejtu bilqiegħda ħdejna ta! sew hekk ma jogħġbokx! Dabbar rasek minn fejn ġejt! Poġġejna hawn għax dawn l-imwejjel twal u biex issib post wegħda u ġew, mhux għax ridt noqgħod ħdejk! Ejja mmorru sa barra fil-każ Andy, hemm naqra xemx! Daħlet f'nofs il-ġuvintur Sera. Jara l-oħra, ħa ssib skuża biex tmur tinnamra! daħak Kane hekk kif għemes il sieħbu li min-naħa tiegħu ċarrat ħalqu u wera l-ingredjenti mgħaffġa li kien fih il-bezzun li kien qed jiekol. Kemm għandek diskors vojt Kane! qal Andy aħmar nar hekk kif qam u mexa 'l barra. Julia, li kienet bilqiegħda ħdej Zack, ma tniffsitx u kompliet tiekol it-tuffieħa hekk kif minn taħt il-għajn,